Nadine ovvjament kienet kienet tipperformja anka magħna ma' Nobling Show. Eżatt, eżatt. Qatt ma dit li minn moħħi li kont fanzja. Għasidea. Mendu kont nifanzja meta aw kont għadni żgħir ma jiena f'di at a certain point meta tiltaqa' magħha mbagħad ġejna ħbieb. Ġifieri ma kelli l-ebda forma ta' intenzjoni. Għax fl-aħħar mill-aħħar din mara matura, jien tifel, fl-ebda forma ta' immaġinazzjoni tiegħi jiena din mhu ħajrnexxili nagħmilha dil-biċċa ta' xogħol qed tifhem fl-istatura li kont taf kif xed ngħidlek. U bat by time bdejt nikber u bdejt nitrejnja, bdejt nġib il-preżenza u dal-affarijiet. U wasanna f'punt sa dik il f'dak il-perjodu fejn jien kont single u jien kont kienet single għax jiena minix it-tip ta' persuna li ħan nagħmel move fuq xi ħadd jekk eh, eh. għax dawk l-affarijiet ma nemminhomx ma nemminx fihom. Jekk naf li qed ma' xi ħadd, total respect, friends, whatever, ħbieb, mhm. Għax jien nemmen li jekk tipprova tagħmel xi ħaġa fuq dawk il-linji ħa tinsteħet ir-relazzjoni mill-ewwel fl-opinjoni tiegħi. Jekk tibda fuq tipprova qed tipprova ġġegħel bniedem jagħmel xi forma ta' tradiment jew xi forma ta' qed tifhem x'qed ngħidlek. Ġejna it-tnejn li aħna single. U U mbagħad qegħdin hekk, dak iż-żmien ġġiet qed tipperformja magħna fil-Got Talent ukoll, ġiet għamlet il-mawra u morna vera tajjeb bil-mawra għax telqet viral ukoll fis-semi final għax vera marret tajjeb d-diska ta' Nannu insomma. U bdejt nara isma' di bil-ħaqq di qiegħda single issa. Qed tifhem? U fil-waqt li jien naf kemm għandi pressure jiġifieri, Alla biebi, la jien daħħaltha ġo rasi, f'xi darba
Tirħa ta' salih. Ħan iprova, fim, ċan nejlek. Kwin għawna din, konna ħbib, vera ħbib sew, ħafna snin, konna nitkelmu, konna nitkelmu fl-imkien, u vera konna nikkonnektjaw, ġifiri, bħala fiħbiberija, jena kont inti għal-pariri, kienet it-tini l-pariri, u U ma konniex nċemplu kuljum ta' ġifieri darba f'ilma meta da l-konverżazzjonijiet ta' sigħat u vera rajna l-kemm aħna vera connected u meta inti ġo koppja għandek conversation li tkun kapaċi żżomm konverżazzjoni b'saħħitha. Fuq xiex kontu titkellmu? Kollox minn fuq minn spiritwalità sa relazzjonijiet sa mużika sa kollox, kollox nidħlu in depth sa familja sa l-affarijiet li ngħaddu minnhom, kull suġġett ma kienx off limits. Tal-ġenn. Fhimt? U dik il-ħaġa dejjem kont inżommha f'moħħi, kont ngħid ostra li jien m'għandix ma' tfajliet. Jisna dejjem inkun kapaċi nżomm il-konverżazzjoni, ma rrid ninteressa fl-affarijiet li nqad ma' di mużika, ċek. Fim ċan ngħidlek, mm. naqblu f'kważi f'kull ħaġa jisna li nitkellmu fuq għal-mod ta' kif naraw il-ħajja, ċek. Fim ċan ngħidlek u ħafna affarijiet it-tikjati, allura qed di żgur taħdem fl-opinjoni tiegħi mm. dak iż-żmien, murej. Għabilt l-analiżi tiegħek.
Ma għamiltx l-analiżi tiegħi, qed jekk xi darba dan jekk sa dan ta' tiġri tiġri. U insomma qegħdin nilpgħu hawnhekk u qegħdin niċċajtaw qabel il-final, by the way, konna għadna kemm għamilna s-sound check tal-final, ġifieri morna l-MFCC rajna li kollox jgħad sew. L-istess il-sound check l-istess. Ġurnata qabel. L-istess ġurnata qabel għamiltu s-sound check u għadha ħadd mora tagħmlu performance, okay.

Hekk, out of nowhere, għax dil-mara flerts ma tirrikonjexxihomx. Dak it-tip ma nistax tgħidilha xi ħaġa u ma qisha jew taf kif inhi inti. Mm. Qed tifhem vera persuna ħelwa u vera persuna nice u naj. U dak iż-żmien kienet għadha dik in-naqra iktar, fimt, mhijiex xi persuna. Naqra iktar xiex? ta' twajba. Allura hi tanti twajba li mhijiex ħadd tirrikonoxxi ħeħe titħaqa' u qisu ma ġara xejn. Jekk friend zone kont, friend zone bqajt. M'hemmx. Fhimt x'qed ngħidlek? Qatt ma ħadd immaġina ġo moħħha di li actually xi persuna jrid pereżempju jrid joħroġ magħha jew hekk. Allura qed di l-unika mod li Just go for it. Sewa.
Daqshekk. U you went for it?
U I went for it. Ir-reazzjoni tagħha kienet? U hi baqatek, dak it-tip qatt ma stennejta f'ħaj, dak it-tip ta' reazzjoni kellha hi, qatt ma stennita f'ħajjita, għax aħna konna ħbib minn. Hmm. Konna ħbib sew, aħna rajna xux tista' timmaġina, inti laqqajtni magħha meta kelli xi 18 sena, di fast forward din għandi 26, Fehim x'qed ngħidlek u rajna xulxin nikbru bħala mm. persuni. U għaddej minn fażijiet differenti ta' ħajtkom. Eżatt.
U mort għalija għal biċċa ta' xogħol u ħadd ir-riskju u mbagħad l-affarijiet li bdew minn hemmhekk, imbagħad tibda tiffaċċ għax jiena naf inkun impulsiv u naqbad u ngħid u u żgur ħa tiġi u dam mbagħad ħa jibdew l-affarijiet li inti tlaħħaq magħhom din ikbar minnek, ġifieri ħafna iktar matura minnek. Ġifieri ir-reazzjoni tagħha kienet pożittiva. Għall-ewwel la kienet pożittiva u laqas negattiva, ġas ma setax temmen. Baqgħet Ix-xukjar ta' Eżatt, ix-xukjat ruha ma setax temmen hi. Eh. U mbagħad is-sabiħa li jien ma konx naf fejqjat minn hemmhekk hmm. Trid le, trid iva jew le, I mean. Fejn ħa mmorru? Fejn ħa nagħmlu?
X'ħa nagħmlu minn hawnhekk għax ma kellix idea. U mbagħad tlaqna tnej id-dar, qed x'għadni kif għamilt men jien. Mela mhux talli rrid nagħmel dawn l-affarijiet il daw għada. li rrit nidħol għal dil performance bil-pressure li jien ma nafx fej jgħat ma waħda mill-band members tiegħi li għadni kemm għamilt dil biċċa ta' xogħol dak jien minix jgħet sew bro. Eh. Mara ta' barra minn hawn ġifieri, dak kollu li ħsieb. X'għamilna din mara ta' barra minn hawn? Hija l-mod ara, hija l-mod ta' kif kapaċi tanalizzak pereżempju u verament kapaċi tgħin u dik hija xi ħaġa li lili hija issa forsi l ħaddieħor ma taħdimx miegħu. Imma lili li taqbad tgħid il-verità sfaċċata x'qiegħda tara bil-mannerisms b'kollox. Qed tifhem ta' kif qed tagħmel ħaġa u kif qed tirreaġixxi. U kapaċi taqbad tgħidlek the hard truth, isa jien meta nagħmel fhimt, imma tgħidhielek dik il-ħaġa xi trid iktar. Għax inti din ħa timprovjak. Mem, le, issa tgħidilek kemm tgħidilek dirett kemm dirett kif taf tagħmilha hi, fimt? Dik kabritni esaġeratament, qed tifhem, ġabitni raġel il-mara, letteralment.
Mela, tlaqna?